Алсу Хәсәнова. Йола. Беренче бүлек. Гөлнар чишмәдән чиләкләрен тутырып су алганда, кинәт баш очында кычкырган козгын тавышына сискәнеп китте. Йөрәге дерт итеп, сулкылдап куйды. Әй, Ходаем, яман юрап йөри тагын бу хәерсез дип, баш очында әйләнгән кошка ачу белән карап алды. Әбисе кызгын кычкыруын бер дә яхшыга юрамый иде бит. Шишмәдән кайтканда ук Киянтәле иң башы арыган, куллары талган шикелле тоелды. Юк, юк. Хич тә сулы чиләкләр күтәргәннән түгел иде бу. Бүген аның нигәдер Күңеле тыныч түгел. Ул язгы ташу сыман бәргәләнә, йөрәге күкрәк читлегеннән чыгарга теләгәндәй еш-еш кага. Җитмәсә, эчне пошырып, иләс-миләс яуган елак яңгыр битләрен чәбәли. Җиле тагын озын тулымнарын тузгыта. Башка вакытта җилнең тулымнары белән шаяруы рәхәтлек бирә торган иде. Ә бүген исә нишләптер ачуын гына китерә. Гөлнар, киянтә чиләк белән өй бусагасын атлап кергәндә, ниндидер төенчеккә абынып, егылып китә язды. Караса, аның бирнә мендәрләре бусагада унап ята иде. Төенчекне төргән җәймәнең бүселгән читеннән идә киеп йөри торган күлмәгенең җиңе күренеп тора. Гөлнар чиләкләрен идәнгә куеп та өлгермәде, җилләнеп кайнанасы килеп чыкты. Әнә, чүпрәк-чапракларыңны тинәп куйдым, әллүр иеңә! дип шәпшеде ул, кулларын былгый-былгый. Ничек инде, әни? дип аптырап калды Гөлнар. Ә Ильяс, ул ничек? Әнисе ни уйласа, ул да шулай уйлый. Син безгә чит кеше, безгә сыена алмыйсың. Дип төкерек чәчте кайнана. Әнә иеңә кайтып җитәр өчен бер сынык ипи ал да, шуны ашый-ашый кайтарсаң. Нишләсен? Гөлнар кайнанасына каршы төшә алмады. Шулай итеп иренең әнисе аны этеп-төртеп диярлек иеннән куып чыгарды. Урам буенча елап баруын сизмәде дә. Чишмәгә суга килгән хатыннарның сүзләрен дә ишетмәде. Тирә-юньдә аның бернинди гаме юк. Ул бу мизгелдә берни дә күрми, берни дә ишетми иде. Бүген аның хәлен җырларда җырланган, шагыйрьләр теленнән төшмәгән, гасырлар буе челтер-челтер килеп ага биргән чишмә дә аңлый алмас кебек иде. Гөлнар иләренә кайтып җиткәч, капкалары яңагына сөялеп, тагын үксеп-үксеп елап алды. Бу вакытта әбисе, ниндидер күңелсезлек барын сизгәндәй, ишек алдына чыккан иде. Оныгының елаган тавышын ишеттеме, капка янына килде. Шунда оныгын күреп, сүзсез генә барысын да аңлады бугай. Аллаһ язмаган эш булмас, кызым, дип сөйләнә-сөйләнә Гөлнарны өйгә әйдәкләде. Тынычлан, кызым, сабыр бул. Тирә-якка дистәләгән чишмәләре белән танылган Чишмәле зур авыл. Казан янында булганга күрәдер, халык биредә шәһәр тарафына китәргә бик атлыгып тормый. Шушында төпләнеп кала. Аны яшьләр дә үз итә, яңа өйләнешкән парларның да күбесе Чишмәледә калуны хуп күрә. Яңа өйләнүчеләр яңа йортлар сала-сала бер урам барлыкка килде инде. Хәер, тирә-ягын урман уратып алган, гүзәл табигать кочагына сыенып утырган авылдан кемнең китәсе килсен? Шишмәледә халык гореф-гадәтләргә тугры. Шишмәле егетләре кыз урлау белән данлы. Элегрәк от чанасына яисә арбасына салып урласалар, хәзер заманча кыланалар. Машинага утыртып алып китәләр. Гөлнарны да урладылар. Әтисе бу кыз югары уку йортына керер, икътисадчы булыр, безнең шикелле тирес арасында йөрмәс дип өмет иткән иде дә. Юк шул. Багламасы унберенче сыйныфны да тәмамлап өлгерә алмады, урлап алып киттеләр. Гөлнара кебек зифа буйлы, озын толымлы, шымырттай кара күзле кызларны авыл егетләре төнге ябалак сыман сагалап кына торалар шул. Алар Ильяс белән күп булса ике ай гына очрашып йөрделәр. Гөлнар артык тыйнак, оялчан кыз. Егетләрнең күзләренә туры карарга да ояла, хәтта курка да иде бугай. Хәер, күңелен фәкать укуга биргәнгә, җилбәзәкләнеп йөрергә аның вакыты да булмады. Ильяс белән алар очраклы гына сөйләшеп киттеләр. Аның бию түгәрәгеннән кайтып килеше, Ә егетнең туган апаларына барышы иде. Сөйләшеп бара торгач, сүз кызның мәктәптән соң икътисад вузына керү теләгенә кадәр барып җитте. Белмим, бу кызлар нигә шулкадәр Казанга ашкына икән, дип гаҗәпләнде Ильяс. Нигә аларның шәһәргә китүенә каршы әле син? диде Гөлнар, бераз кызара төшеп. Егетләр белән сөйләшкәндә нигәдер аның йөзе алмадай кызарып чыга һәм шул чак бит очында матур гына чокыр барлыкка килә. Шишмәленең чибәр кызларын югалтудан куркам, диде егет. Аның тел төбендә ни ятканын аңлавы авыр түгел иде. Авылдан киткән кызларның барысы да шәһәрнең иркен тормышына чумалар да, йөгәннән ычкыналар дип уйлый иде ул. Чишмәле егетләре бик дөрес уйлый. Кызларның асыллары колагы китеп тайганчы, аларны чыннан да урлап калырга кирәк, дип, Ильяс мыек астыннан елмаеп куйды. Урламыйча гына яучылап алсагыз ярамый алайса, Ничек ярасын ди, бабайлардан калган йола бит бу. Буыннан буынга күчеп килгән йоланы бозарга ярамай. Беләсең килсә, кыргый йола бу. Тирә-яктагы авылларда мондый йолаларның берсе дә калмаган, диде Гөлнар ярсый төшеп. Кызлар мәче баласы түгел, кемнәрнеңдер кадерләре, бәгырь җимешләре. Кара әле, нигә ярсып киттең әле син? Әллә авылга яңа йола кертергәме исәбең? Ярый алайса, сине сорап кына алырлар. Яңалыкны беренче булып син кертерсең. Гөлнар Ильяс белән шулай сөйләшә-сөйләшә, иенә кайтып җиткәнен сизми дә калды. Капка төбенә тикле барма, әти яратмый. Сызгырган егетләрне дә энәп бетерми ул. Ярар. Алайса икенче тапкыр килгәндә кыш булып сайрармын, Дип елмайды егет. Кыз аның бу сүзенә әллә ни игътибар бирмичә, иләренә кереп китте. Алар яңадан 8 март бәйрәме көнне очраштылар. Ильяс укучылар оештырган Ягез әле кызлар бәйгесен карарга килгән иде. Гөлнарның җырлавын җаны тәне белән бирелеп тыңлап утырды. Аның хисләнгәнен күргән ахирләре Әллә урлыйбызмы, ә? Инде сиңа өйләнергә дә вакыт җиткәндер. Кыз Казанга китеп барса, соң булачак бит, дип коткы салып куйдылар. Шаяртмагыз әле, зинхар. Әтисе ул саланың. Оныттыгызмы әллә? Авылда аны Тимер Закир дип йөртәләр. Сукса җиргә сеңдерәчәк, диде Ильяс. Кайгырма юкка, диде кыз урлап ыстарган Марат дуста. Тимер Закир ишене генә күп күргән. Урлап күрше авылга алып китсәк, шайтаным да таба алмый. Алар клубта кино буласы шимбә көнне көттеләр. Бераз батырайып китсен дип, Ильяска бераз гына аракы да эчерттеләр. Бу эшкә Марат үзе алынды. Күрше авылда килен өе әзер иде инде. Машинаны клубка якын гына Әрәмә буена куйдылар. Кино беткәннән соң халык иләренә таралыша башлады. Гөлнар белән дус кызы Сүрия дә кайтырга чыктылар. Кыз урларга җыенган егетләр Сүриянең иенә кереп калуын көттеләр. Аларга шахидләр кирәк түгел иде. Алайса Тимер Закир дулап бөтен эшне бозып куюы ихтимал. Гөлнар ни булганын аңлашмый да калды. Аның авызын капладылар да, Машинага кертеп утырттылар. Нишләвегез бу, җибәрегез минем әле укыйсым бар бит, әти үтерәчәк сезне, дип тыпырчынды ул. Закир абзый ул көнне чыннан да үтерерлек халәттә иде, валлахи. Кызын эзләп авылны айкап чыкты. Тик аны авылда таба алмады. Аннан эзне тапты ул. Закирның тимер беләге барыбер Маратның авызын ачарга мәҗбүр итте. Кызын эзләп күрше авылга барып җиткәндә, таң беленеп килә иде инде. Ильяс исә әле егет исе кереп өлгермәгән Гөлнарны юмалап, җылы кочагында эретеп йоклаткан, алай гына да түгел, хәтта укыйсым бар бит дип эзгәләнгән кызны үз ягына авыштырып та куйган иде. Мин сине кулларымда гына йөртермен, Гөлнар. Мин сине беркемгә дә бирмим дип, ул аңа тәмле телләнеп һәм әлбәттә үзенекен әйтте.